Darsiin teenna ta Qur'aanaa yookaa ta tafsiira Qur'aanaa ta barataa jirru guyyaa ar'aa bakki irraa barannu ka qara'aa jirru suuraa Aali Imraani. Suuratu Aali Imraan Aayata 30 irraa baranna jechu aayata 30 irraa baranna. Aayata 30 irraa Rabbiin keenna subhaanahu azza wa jal maal jedha? Kuni darsii shanaffaati guyyaan har'aa ka barannu keessaa. Yawma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdaraa. Achi dura aayaa nuti qara'aatiin hin turre dhumti isii wayuhadhirukum Allahu nafsahu wayuhadhirukum Allahu nafsahu Rabbiin lubbuu ufirraa isin baqachiisa jechuun ma'anaan isii wa ila Allahi al-masiir waan isin dhoyfattanii fi wanni isin mul'iftanillee Rabbiin jalaan dhukattu erga jedhe kun maal irratti nu qajeelcha? Nam tokko yoo rasuula isaa jaalatee jala deemellee yoo qalbii isaatiin nifaaqa qabaatillee rabbiin ni beeka. Namni aqlii qabu rabbii isaa ni sodaata. Eega Rabbi isaa sodaate waan Rabbiin jaalate jaalata, waan Rabbiin jibbe ni jibba ka jedhu erga lafa nuu kaahee, itti aansee yawma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdaraa guyyaa agartu cufti lubbuudhaatu mee ummata kana yaadachiisi yookaa udhkuriitu itti qaddara

min khayrin gaariirraa ka tahe muxdaraa isii bira dhufaatti ka tahe wanti isiin hojjatte sun hundi isiitti dhufaa ka tahe wamaa camilat min suu'in akkasuma wanti isiin hojjatte hamtuurrallee isii bira dhufaa ka tahe Kheyriin isii dalay isiin dalaydellee hamtuun isiin dalaydellee irraan dhokatu Rabbiin subhaanahu azza wa jal isiitti fida. Tawaddu ni hawwiti Low anna beynahaa odoo jidduu lubbuu saniitii fi wa beynahu jidduu dalagaa badduu sanii amadan baciida addaan fageenyi hamaan jiraatee jettee hawwiti odoo narraa fagaatee jette masaafaan waasi'aan kamaa beyna almashriqi walmaghrib haga bayaa seensaa odoo addaan fagaadhee

bilcibaad gabroota isaatiif azaaba kiyyarraa baqadhaa wayta isiniin jedhu jaalala isaa akka isin barbaaddan isin eemara dallansuu isaa irraa gortanii ridaa isaa akka barbaaddan kuni rabbiin rahmata isinii godhuu irraayyi isinii laafuu irraayyi rabbiin subhaanahu wa ta'ala kanaaf namni aqlii qabu Maaltu isarraa barbaachisa? Akhlaaqa zamiimaa yookaan amala babbadaa irraa qulqullaahee amala gaggaarii qabatee fuula dura Rabbiitti milkaahuudhaaf carraaquu isa barbaachisa. Dalagaa amala saaliha dalagatee akka Rabbiin biratti milkaahu tahuudhaaf carraaquu isa barbaachisa. Kanaaf Rasuulli Rabbii sallallaahu aleeyhi wasallam du'aa'ii isaanii keessatti Yaa Hannaan, Yaa Mannaan, Yaa Zal Jalaali Wal Ikraam. Baacid beeynii wa beeyna khaxaayaaya kamaa baacadta beeyna al-mashriqi wal-maghrib

Gabrichi dilii irraa baqata, dilii irraa fagaata. Yoo gabricha lubbuu isaatiin walitti gate Rabbiin dilii irraa fagaatee hin dandahu, akkasumatti dilii wajjiin azzabama jechuudha. Xaayyib. Qul jedhiin yaa ashrafal khalqi Muhammad in kuntum tuhibbuuna Allaaha in kuntum yoo taatan tuhibbuuna Allaaha ka Rabbiin jaalattan yoo taatan Fattabi'uunii na hordofaa jedhiin yuhbibkumullaahu Rabbiin isin jaalata. Ummata Yahuudaa fi Nasaaraattuuyyuu Rasuula keennaan maal jedhan? Nuti ilmaan Rabbiiti Rabbiin nu jaalata jedhan. Nahnu abnaa'ullaahi wa ahibbaa'uhu. Nuti ilmaan Rabbiiti jaalalli Rabbiiti jedhaniin.

Ani ergamaa keessanii. Maaliif akkana jedha? Namni Rabbiin jaalatu Rasuula isaa jaalata. Nama Rasuula Rabbii jaalatu namni Rasuula Rabbii jaalatu Rasuula Rabbii jala deema. Maaliif akkanaan badhee Rasuulaan si jaalanna jechuun inuma hin taanere.

Qul axiicu Allaaha warrasuula, jedhii yaa ashrafal khalqi Muhammad, axiicu Allaaha, Rabbiin ee jedhaa, warrasuula ergamaa isaallee ee jedhaa. Ikhlaasa, mutaaba'aan akka argamtu. Fa in tawallaw, yoo isaan didanii gara galan, fa in tawallaw, yoo didanii gara galan yookaan tatawallaw jechaadha, khixaabni jaraa, yoo gara galtan yaa jarana,

Mutaaba'aan Rasuulaa, Sallallaahu aleyhi wa sallam, dirqama. Qul axii'u Allaaha warrasuula, Rabbiif Rasuulallee ee jedhaa jedhe. Rabbiin tole jechuun jaalallee Rabbii tole jechuu. Jaalalleen Rabbii Nabii keenna Muhammad, Sallallaahu aleyhi wa sallam. Namni Rasuula jaaladha jedhu, ka sunnaa Rasuula Rabbii faallessu waa Rasuula hin jaalanne. Kazzaaba, inni kijibaadha.

hin jaaladha jechuun isaa suni jecha kijibaati jechaadha. Jecha kijibaati. Nam tokko nama tokko yoo jaalate irraan hafu waan inni godhi jedheen ni godha. San dhiisii isallee jaalatee ganda isaallee jaalatee maatii isaallee jaalatee waan jiraa mara jaalata. Majnuuna Leeylaa yaadattu? Majnuuna tokkotu jira Majnuuna Leeylaa jedhaniini gosa Caamirii irraayyi

Maa akkana godhatta jennaaniin ganda isaanii dhufeeti girgiddaa kaanii kaan dhungachuun kiyya nama keessa jiru itti baane malee bari girgiddaa jedhe. Ma'anaan kanaa maali? Nam tokko rasuula rabbi eega jaalate xaa'aa godha jecha. Jala deema jecha. Ati rasuula ni jaaladha jedhaa waan isaan siin jedhan yoo hin fudhatin jechi kee sun kijibaa jechuudha. Kanaaf rabbiin aayaa tana keessatti dubbate. Qul atii'u Allaha wa atii'u rasuula

Rasuulli maal jedhani? Abadan! Lubbuu tee caalaa, maatii kee caalaa, ijoollee tee caalaa haga na jaalattutti hin amanne ati yaa Umar jedhaniin Rasuulli sallallaahu aleyhi wa sallam. Umar maal jedheen deebisee? Yaa Rasuulallaahi! Wallaahi! Har'a Lubbuu tiyya caalaa, maatii kiyyaa fi ijoollee tiyya caalaallee isin jaaladha jedheen. Al-aana yaa Umaru jedhaniin Nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam. Har'a kunoo jechi kee kuni jecha sirriiti, dhugamaan na jaalatta jedhaniin Nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam. Kullu ummatii yadkhuluuna al-jannata illaa man abaa. Namni hundi ummata kiyyarraa jaannata seena jedhan Rasuulli nama dide malee. Qiila waman ya'baa namni diduns hin jiraa yaa rasuulallah jaannata seenuu jennaan qaala man axaacanii dakala aljanna waman casaanii faqad abaa namni na jaalate jaannata rabbii ni seena namni na dide dida jaannata rabbii illee jedhan nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam kanaaf eega rasuula rabbii jaalatte waan rasuuli rabbii siin jedhan jala deemikaa Tayyib seenaa kana erga fixee seenaa haarawa nu dubbachuudhaaf deema Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Amma waa'ee nabiyyallaahi Ciisaa dubbachuudhaaf kalooyne itti kunoo amma itti kalooyne. Ummata Yahudaatuyyuu Maal jette beektaa? Nuti ilmaan Ibraahiimii, ilmaan Ishaaqii, ilmaan Yaaquubii, nuti amantii jaraarra jirra jettee uf jajje, uf dhaadde. Isiin uf dhaannaani Rabbiin aayaa tana buuse. Inna Allaaha asxafaa Aadama. Rabbiin Aadamiin filatee jira. Aadam abul bashar, abbaa ilma namaa hundaa filate. Filachuun kun maaliin filate? Wanni Rabbiin filateen uumaa isaa bareechisee uume ol dhaabee. Tamaam barnoota waa hundaa maqoota isaa wajjiin barsiise Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Malaa'ikaan akka sujuuda godhaniif malaa'ikaan akka sujuuda godhaniif eemare Rabbiin subhaanahu azza wa jal. Kana qofaa miti. Ammas jaannata keessa isa galche. Rabbiin jaannata keessatti isa uume, Aadamiin, aleyhi salaam. Kanaan isa filate Rabbiin. Jalqaba ilma namaa Abul Bashariin isa godhe, abbaa ilma namaa.

shari'aa isa dura jirtu nassakhee yeroo duraatiif ergame nabiyyallaahi nuuhi ka horteen isaa ilaa yawminaa haadha haga guyyaa har'aatti jirtu nabiyyallaahi nuuhi horteen nabi aadam bara nabiyyallaahi nuuhiin eh, irratti gaafa garqii san irratti dhaabatte Hortee Aadam irraa Nuuhimatu bahe. Nuuhii fi warra Nuuhitti amane bahe. Ergasii hundi isaaniituu ni dhumanii hortee Nabiyyallaahi Nuuh irraa horamtetuuyyu addunyaa tana gubbaa guute. Abbaan gaafa kana lama tahe jechu. Abul Bashar Al-Awwal Aadami, Al-Thaani Nabiyyallaahi Nuuhi jecha ma'naan kana. Wa Nuuhan wa Ibra wa Aala Ibraahiima. Warra Nabi Ibraahiimillee Rabbiin filate. Ijoollee isaa Ismaa'iilii, Ishaaqii, anbiyoota hortee isaanii keessaa ergamte hundaa jecha warra nabiyyummaa argate. Gaafa kana eega ilmaan isaallee filate, inni hoo min baabin awlaa jecha maal hayyaadha jecha abbaan nabiyyallaahi Ibraahiim alayhis-salaam. Wa aala Imraana Hortee Imraan, Aal Imraan, warra Imraanillee filate Rabbiin. Hortee warra Imraan ka Rabbi as keessatti dubbatu kuni Iisaa haadha isaati. Haadha Iisaa. Haati isaa eenyu isiin? Eh? Maryam intala Imraan. Maryam intala Imraan. Horteen isaanii deemee nabiyyallaahi Muusaatti deebi'a. Tamaam Maal irra filate? Alal aalamiin Aalama waan Rabbi uumee hundarra filate. Taayyib. Aalamiina kana muraanni imma warra zamana isaanii jiru jechaadha. Warra zamana isaanii jirurra Rabbiin isaan filate. dhurriyyatan ba'duhaa min ba'd jarri sun hortee walii ka taate walirraa horaman horteen isaanii tasalsulaan deemti wal, wal duraa duubaan kun kaan irraa hore kun kaan irraa hore akkasitti as dhufte jechaadha famathalan aal ibraahim alayhi salaam ismaaciilii fi ishaaqiin fa'a jarri ibraahim irraa damee tayan Ibraahiim nabi Nuuh irraa damee ta'e. Nabi Nuuh nabi Aadam irraa damee ta'e. Akkasuma ijoolleen banii Israa'il haga aakhira banii Israa'ilitti wal duraa duuban akkasumatti dhufte. Garii walirraa horuudhaan. Warri Aala Imraan ammoo Aal Imraan ka Rabbiin jedhe nabi Muusaa Haaruun hortee nabiyyallaahi Ibraahiim alayhi salaam. Ciisaa haati isaa Maryam

mul'attuu taatellee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa beekaadha. Kanaaf jidduu isaaniitii nama khidmaa diinaatii tolu filate Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Nama istiqaamaan isaa qawlan wa fi'lan argamte. Kanaaf akhassii maraatiba jaalalaa isaaniif kennee mahabbaa isaanii kenne nabii keennafaa alayhi salaatu wassalaam. Abboonni sadii.

Kun abbaa jasadaa yoo tahe, kun abbaa ruuhii teetiiti. Ka gartanii akka ruuhiin tee jaannata Rabbiitiin milkooytu, akka ruuhiin tee gartanii azaaba Rabbii irraa najaa baatu ka sii godhe, ka waan Rabbii si barsiise, ka kheeyrii irra si kaaye, isa kana lachuu jajjabeeffachuu si barbaachisa. Aabaa ummanni kunniin hundinuyyuu walii, abboota.

Waan ajaa'ibaati. Akka yoon Nabiyyallaahi Iisaa maqaan isii Hannaa binti Faaquuzaa jedhamti. Hannaa binti Faaquuzaa. Akka yoo eennuuti jenne? Akka yoo Nabiyyallaahi Iisaati. Akka yoon Nabiyyallaahi Iisaa tuni ilma hin arganne maseena. Haga waf jettee dulloomtutti ilma dhabde. Gaaf tokko odoma muka wahii jala teetteetiniin gaaddiseeffattu shimbirroo wahii ka ilmoo isiitii waa fidee waa nyaachisu argite. Wayta kana garaan isii rifatee akkamitti ilmoo dhabe an jettee rifatte. Haganaan Rabbii isii kadhatte. Yaa Rabbi! Nadrii sii seene an, yoo ilma naa ka kennitu taate, ilma yoo ka naa kennitu taate, Beeytal Maqdisitti sadaqadhee akka khaddamu godha yaa Rabbi kiyya jettee nadrii seente. Tamaam, sadanaa akka inni ta'u.

An-nadhru maa yuujibuhu al-insaanu calaa nafsihi, xaa'aa wahii irraa waan namni ofirra kaahutu nadhri jedhan, akkanumaan lafaa ka'ee. Waajibni nadhri hin qabu. Yaa Rabbi sii jedhee zuhrii salaata waan akkanaa hin jiru wanni akkasii. Nadhri jechuun awwalan hiikkaan isaa maali yoo jedhame, xaa'a mara waan tahe wahii ofirra kaahuudha. muqaabila kan qabne. Waan akkanaa yoo naa goote ka akkanaa sii godha kan jenne jecha. Fakkeenyaaf namni gariin nadrii maalitti beeka? Yaa Rabbi yoo nama abbaa kiyya kana naa fayyifte yookaa fira kiyya kana naa waan akkanaa goote yookaa biyya akkanaa yoo na fidde ka akkas jedhee hawwullee hin dhabamu. Biyya Arabaa tana yoo naa laaffiftee na fidde birrii hagana sii jedhee sadaqadha ka jedhullee hin dhabamu. Sanii miti nadriin. Nadriin maali lafumaa kaatee yaa rabbi sii jecha birrii haganaa si laqadha jetta. Waan akkanaa waan akkanaa naa gootee miti. Ka waan akkanaa naa gootee suni muqaabilaa sun nadriin jedhamu garuu yoo goote guutuutu si qabata. Tamaam. Haa akka yoon nabi ciisaa oluma kaatee yaa rabbi sii jecha gartanii godha jette nadrii sii godhe kuunnoo hin sadaqadha jettee hoo ati ilma naa kennite. Amma ilma ulfooynaan Rabbi innii nadartu laka maa fii baxni jette laal waan garaa kiyya jiru kana baxni ilma seete mukkuree isaa dhiira maaliif waan garaa jiru waanii waan hin beeyneef jecha aqliin ilma namaa tuni gartee waan garaa jiru hin beeytu tamaam maa fii baxnii waan garaa kiyya jiru kana nadrii sii godhe jetteen muharraran haala inni ataqamaa ta'een khidmaa beeytii malee ka waa takka hin dalayne ey khaalisan lillaahi wa licibaadatihi rabbuma qofa ka gabbaru rabbumaaf kenna jetteen zamana isaanii nadriin akkanaa kuni mashruuca mashruuca jechuun karaa godhamaadha rakkoon qabu Namni nadrii godhamullee yookaan namni gadhiifamee masaajida kaddamullee ilma dhiiraati. Intalti dubraa masjida kaddamuudhaa hin toltu. Maaliif? Waa baay'eetu isiitti argama. Aadaan itti dhufti, adaan adda addaa itti dhufti, masjidaa bahuutu argama. Dhiirri waan akkana waan hin qabneef aladdawaan masjida taa'ee masjida kaddamuu danda'a. Laakiin Hannaan maal goote? Wanni garaa na jiru kun siif bilisa jetteen. Isiin mukkuree isii akka yaadaatti maal kadhataa jirti? Ilma dhiiraa keessa kadhataa jirti bar. Yaa Rabbii siif bilisa gadi sii dhiisee akka beeyti tee kaddamu naa kenni wayita jettu keessa ilma dhiiraa barbaadaa jirti mukkuree isii. Ilma dhiiraa namuu ni jaalata ree. Ilma dahuullee ni jaalata, keessattuu dhiira argachuullee ni jaalata namni hundinuuyyuu. Namni ilma dahuu hin feene nama gartanii qalbiin isaa goggoyduuti. Haadha rajul shahwaanii waan inni yaadu waan biraatii miti. Baxnii fi farjii qofa sun. Albaxnu wal farju faqat namni ilma horuu hin barbaanne. Lakki an amma barana fuudhee bara lamaa sadii takka kiniinii nyaatte. Yoo kiniinii nyaatte achumaan garaan hafee dahuu didde hoo akkam goota? Sittu harkaa qabaa? Laa. Atillee intalti dubraa baarakallahu fiika heerumnaaniin dafii dayi. Maaliif gaafa manguddoomtee ihi jettee dahuu hin dandeenye ni rakkatta. Amma haala humna qabdu kanaan dayi baarakallahu fiika rabbi si yaa kennu ilma. Ilma gaarii. Yeroo heerumtanii fi yeroo fuutanillee ilmi isin kadhattan ilmuma naa kenni qofaa miti ilma gaarii naa kenni jedhaa kadhadhaa biratti ilma gaarii. saaliha naa kenni jedha tamaam yoo odoo ati ceem'itu dahuu ceem'itu argatte hoo ilmi sun ka ka daafaati ilmi fitnaa addunyaatti amma qabsiisu kun ilma gartee akkasii bara ilma abbaan odoo hin fedhin dhalatu ilma haati odoo hin jaalanne dhalatu yookaan odoo wali qaaqan wal abaaran wal ceem'an wal walitti fuula guuran ilmi akkasitti dhalatu nagayatti hin qajeelule abbaa haadhaalle jallataadha xayyib fataqabbal minnii jetteen laal yaa rabbi waan nadrii an sii godhe kana narraa qeebali jetteen taqabbula jechuun akhdhu shay'i alaa wajhi ridaa Jaala- jaalattee waan tokko qeebaluudha yaa rabbi narraa qeebali fataqabbal minni yaa rabbi kiyyaa narraa qeebali jettee kadhatte Rabbii isii. Kun amma ilmoo keessatti kadhataa jirti da'awaan isii gara ilmooti. Fataqabbal minnii innaka anta as-samii'ul 'aliim. Yaa Rabbi ati as-samii'u dhagayaa waan silaa dhagayamu hundaa. Wanti suni Tadarru'a kiyy, tadarru'ni kiyya kunillee ka keessa jiru, du'aa'iin tiyya tunillee ta keessa jirtu. Al-Aliimu beekaadha waan hundaa ka damiira kiyya yookaan onnee tiyya keessa waan jiru ka an yaadu sanillee achuma keessa ka jirtu. Ta afaaniin si kadhadheenillee ni beeyta, ta garaa kiyyatti an yaadullee ni beeyta yaa Rabbii kiyya jetteen. Innaka anta as-samii'ul aliim. Tazyiila jedhama wanni akkanaa, tazyiil. Tadhiira jechuun waan dubbataa dhufe sani mataa waan ittiin cufan kana ka sanitti ishaaraa godhu. Falammaa wada'athaa Yaa salaam! Falammaa wada'athaa Wayta deette. intala deette qaalat ni jette hannaan ilma dhiiraa dahuu jaalatte isiin laakiin falammaa wada'athaa wayta intala deette qaalat ni jette innii wada'tuhaa unsaa yaa rabbii ani intala dahee jetteen tahassura irraa mul'ate

Ilmi dhiiraa akka intalaatii miti. Maal jechuu ma'anaan kanaa? Isiin dhiira barbaadde, dhiira isiin barbaadde sanii miti ta isiin deette intala dubraati. Intala dubraa tana ammoo nutu hibaa isiif kenne kuni badhaasa keenna. kanu isii kenninetuyyu caala jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala badhaasa nuti isii kenninetuyyu caala intalti dubraa yoo namaa dhalatte namni hin ceem'a beeyta maaliif ceem'a jennaan ilmuma dhiiraa kana jaalata namu intalti dubraa silaa isiituyyu barakaadha intalti dubraa mana keessa jiraachuun barakaadha Tamaam ee gurbaan dhiiraallee bara kaa intalatu caala ana biratti ana biratti eenyu caalati biratti adoo naan jedhanii gurbaalleen gaarumaa intaltillee bara kaadha namni intala lama ijoollee dubraa lama guddise seeraan guddisee barsiisee jedhee sadarkaan isaa fagoodha Rahmatallee intalatu qaba abbaaf, haadhaaf garuu ilma dhiiraattu qaba. Waan ajaa'ibaa irraa jiddumaanuuyyuu intalti dubraa wayta dhalattee jette ilmaan ilmoon tamiyyuu dhiiraa ta'uu dubraa ta'uu wayta dhalate hundi isaaniituu gara eennuu hawwa? Gara, gara haadhaa hawwa. Gara haadhaa. Abbaatti hin booyan, haadhatti booyan. Yoo saba ol guddatan ammoo abbaan, ilmi dhiiraa abbaa jala booya. Haati haadha jala bootti. Yoo guddatanii muraahiq tahanii sadarkaan isaanii ol guddate hoo intalti dubraa gara abbaa dabdi, haati, ilmi dhiiraa gara haadhaa dabra, daba. Maali beektu hikmaan kun? Hikmaa ajaa'ibaattu bakka kana jira. Alaa wa huwa, intalti duduraa adada guddattuun yoo abbaalleen hin jiraatin gara obboleessaa dabdi haadharra. Gara hangafaa, gara obboleeyyanii dhiiraatti dabdi haadharra. Maaliifi? Fuula dura isii mustaqbala isii san Rabbiin gara dhiiraatti irkisuu heda. Leenjii fudhachiisaa jira Rabbiin. Heerumuu heddaa jechaa itti himaa jira Rabbiin ganda kanaa baatee. Gaafa kana gara dhiiraatti achi dabsiisa Rabbiin yaada isii. Gurbaan hoo gara gara haadhaatti wanni dabuuf maali? Ahaa ati ka itti haajamtu gara dubartiitii jechaa Rabbiin itti ishaaraa godhaatiniin jira. Kuni hikmaa Rabbiin qalbii namaa hundaa keessa kaaye. Haga waan beeyne haadhaaf bootti ijoolleen. Haga waan beeyne. Eega soba guddattee ka dhiiraa abbaa jala deema jedha. Abbaaf booya. Yoo uf beekee cime hoo gara haadhaatti daba jecha. Intaltillee akkasuma.

Ibliis kun rahmata Rabbii irraa ari'amee xarradame jechaadha. Kanaaf Rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal jedhan? Ilmaan dhalattu sheyxaanni isii waraanee boochisa jedhan. Maryamaa fi ilma isii Ciisaa malee.

Eennuun Maryamaan irraa qeebale? Biqabuulin hasanin qeebaltii gaarii akka gaariitti irraa fuudhe. Unsaadha, unsaa tahuu wajjiin akkasumatti irraa qeebale Rabbiin nadrii isii. Daa'imaa, daa'imummaa isiillee akkasumatti irraa qeebale Rabbiin isii, Rabbiin isiin nadrii gooteef.

Niyyaa isii qulqulluu argee Rabbi irraa qeebale silaa ka masjida ka masjida kaddamu ilma dhiiraati. Intala dubraa garaa haadhaa argee qalbii haadhaa nadrii isii san argee Rabbi irraa qeebale. Subhaanahu azza wa jalla. Laal waa lama argame. Awwala kadhaa bareeda kadhatte yaa rabbi naa kenni jetteeni waan akkana. Eegasi yoo hin qaanfatte maal jette yaa rabbi intala dahee qaanyiidha kun amma. Ani gurbaadha kasii kenna jedhe yaa rabbi intala dahee jettee qaanyi lachuu rabbiin irraa qeebale.

obboleettii haadhaa. Waan ajaa'ibaa irraa warri tafsiiraa bakka kanatti wanni dubbatu haati Maryam deettee uffataan martee masjida dura keette hoo'aa narraa jetteen mucattii teessan warra qasaawisaa masjida keessa jiru sheekkota masjidaatiin. Sheekkonni masjida jirtu nat fuudha nat fuudha abbaan isii imaama. Imraan. Ilma imaama keennaati natu guddisaa irratti wal qaaysan. Maarree Zakariyaalleen ani anattuuyyu itti kalaaha, adaadaan isii na jala jirti, adaadaan akkuma haadhaati natu guddisuu qaba jedheen. Lakki hin tahu hixaa buufannu malee jedhanii hixaatti ka'an. Hixaan maaliidha? Qalama fuudhanii bishaanitti darbanii Nahral Ordon ka bishaan gubbaatti hafe isatuyyuu fudhata jedhan. Marraa takka darbanii, marraa lama darbanii, marraa sadaffaattillee Zakariyamaa bahe. Haala kanaan Zakariyaan fuudhee galeen. Galeenii masjidatti mihraaba itti ijaaree, ol fageessee gubbaa bultii wayta geessanii biraa galan mihraaba cufee, maslaaliin ol korama akka wanni tokko itti ol hin seennetti maslaalii jalaa fudhatee deemataan. Tamaam?

Rabbiin ni kenna abbaa fedhee bigheyri hisaab odoo namni itti lakkooyne maa hagana kenniteef isaa odoo namni hin jenne abbaa fedhee kenna haya asirratti tarbiyaa baay'ee arganna aayata sanarraa achumatti dhaabnallee tarbiyaan nuti irraa hubannu awwalan namni abbaa manaa yookaa obboleessi hangafaa yookaa guddisaan maatii tokkoo waan maatiin isaa godhatu uffata godhatee Jawwaala tahee homa haarawa yoo harkatti arge eessaa fuute jechuu ni qaba ijoolle. Gowwaan namaa gariin jaartii isaa shinshinii fedhatte feete yoo isiin godhatte eessaa fiute hin jedhuun. Eessaa fuute jechuu ijoollee isaa eessaa fuute hin jedhuun waan feete yoo isiin godhatte. Laa Hisaabni jiraachuu barbaachisa. Hirreeyni jiraachuu barbaachisa. Annaa laki jechuu barbaachisa. Eessaa argatte kana? Kuni maali? Kana maa akkana goote? Kun fuulli isii yoo jijjiirame intala dubraa takka maal dibatte jechuu ni barbaachisa. Maaliin inni? Tamaam. Muhimmiidha kun tarbiyaa keessatti ijoolle. Nama akkatti qubaan tuqee ijoollee ofii akkatti reegee ilaalutu jira fuula isii ganamaa galgala adada argu. Maaliif badii waa dibatte moo maal jedhee? Akka amma qalamii dibatanii jijjiiraman kanaa miti. Abbaan eessaa fuute jechuu barbaachisa. Tarbiyaa. Nabiyyallaahi Zakariyyaan mucattii ofii guddisaa jiru eessaa fudde jedheen kana. Waan haarawa. Yoo eessaa fiddeen hin jiraatin ijoollee manni badaa beekaa. Tarbiyaan ni baddii beekaa. Ijoolleen dubraa bakkuma oolte ooltii beekaa. Bakkuma bulte bultii beekaa. Woma feete hidhattii woma feete godhattii beekaa. Haati manaallee akkasumaa beekaa. Eessaa fudde jechuu isin barbaachisa. Eessaa fidde? Kun maali? Ka eennuuti? Eh? Tarbiyaa kun haadha tarbiyaa. Tamaam? Huwa min indillah yoo isiniin jettellee isinima jedhaanii. Xayyib darsiin har'aa asirratti dhaabatti. Darsii itti aantutti walitti deebina. Kuni gartanii waa heddu tarbiyaa waan asirraa fudhannu.